my country people una welcome back to my channel today big brother naija life eviction show they don't conclude am today and fans don't come out to come blame wani ova di eviction of certain housemates and also fans don come out to come clap for some housemates wey be say push demsef from bottom three to top so today dem conclude di live eviction show from wetin we know so far di nominees dem be nine housemates wey be say dem nominate I dey tok about Nelly, Anita, TJ. victoria cassia onyeka shaun wanie handi but three housemates na im be say biggie come remove today biggie remove handi first before e come remove tjay before e come remove shaun today um eviction shock a lot of people because according to dem dem no believe at all say handi go go as we all know most people dey make reference to double k wey be say two of dem stand up last week and two of dem their fans save dem so dem come dey feel talk say since na like that e dey sure dem die talk say Handi and Wanni dem go dey safe today come turn out say Handi dem no even vote for her the fact say Wanni fans dey choose Wanni over Handi some people dey vex because according to dem dem believe talk say Handi dey more reserved and she be good girl for TJ eviction all of us expected that because TJ not really get fans anyways and people not to like the guy so e dey obvious saying go go but for Sean Sean eviction really shock people well well because Sean fans not dey allow us hear word one thing wey be say all these fans never realize be say um once person enter inside Big Brother house especially for the men sheep no dey always favour the male from big brother i don dey follow big brother since big brother africa revolution so make you know how many years ago i don dey follow big brother and some people when they come into the show they no dey learn from the past housemate instead they go still dey make the same mistake you go see say the same next year wey be say they come again another housemate go come inside carry sheep for head knowing fully well say sheep no dey favour the man as dem evict shawn today shawn fans dey vex dem dey blame the whole thing on wanni because according to dem wanni collect all shawn fans dey point finger to that day wey be say two of dem have an altercation wey be say wanni come dey claim to say shawn do her one thing one thing shawn is this shawn shawn is that so i dey for that space that night when dem dey analyse that quarrel and a lot of people vex comot from shawn fanbase now dem dey vex for wanni becos according to dem wanni contribute to wetin make most of sean fans ship comot from wia im dey go wanni side normally shippers go always vote for di women so i no see why una dey blame evritin on wanni shippers wen two of dem dey up togeda shippers suppose divide di vote into two vote for wanni vote for shawn but no shippers just depended on wanni only dem no vote for shawn shawn fans wey be say dey before most of dem i know so many of dem wey be say get money wey dey contribute well well dem don shift comot from shawn fan base because according to dem dem never supported him in that ship now another thing wey even affect shawn na the fact say shawn fans dem dey always attack victoria like shawn

before i play their conversation wey be say dem have for twitter spaces night over sean eviction i wan say certain things to some fanbase like onyeka fanbase double k and um victoria fanbase na una be the real odogwu um for onyeka fanbase i no know wetin i wan tell una because una try so much onyeka have always been bottom three all of a sudden she no dey smell bottom again she no even smell bottom today i dey shocked say onyeka dey the house dem don remove sean and for double k double k cassia and um kelly rae dey come up togeda for during eviction week last week and two of dem no see mey but turn and i dey see some pipo wey be sey dey tok today tok sey now wey be sey um shawn don comot shawn fans go vote for wanni and handi fans go vote for wanni ma tell una shawn fans dem dey vex right now dem dey vex so i no wanni fans mey una no put una hope for where dose pipo dey mey una go vote for una fave by una self for onyeka onyeka don already get strong fan base wanni get her own fan base um double k kassia get her own fan base sef and i think kelly rae too get im own fan base but e go good my own advice e go good make double k squad make dem just vote for kelly rae because with the way things dey go if dem loose guard dem go loose that money

Chinwe, I'm telling you guys that all these When, things eh, it and matters because a no. lot, but no. Una go dey think say person no know wetin dey talk. When person go dey tell una say all these things, people are working. You cannot just leave a particular girl alone like it, it's okay for you to go and enter, Ilé dúró but sí carry mi. her along also.